Merci, Här President. Deen Text, iwwer dee mer haut schwätzen, ass d'Adaptatioun vum Mindestloun un d'Entwécklung vun Duerchschnëtts oder vun den Duerchschnëttsléin hei zu Lëtzebuerg. Et ass eppes, wat eng laang Traditioun huet, wat säin Ursprung eigentlech am Gesetz vun 1973 huet, wou et awer nach aner Berechnungsmodeller gi sinn, wéi den Duerchschnëttsloun sollt ermëttelt ginn. A wou et eigentlech eng Traditioun ass, zumindest hunn ech et dat bis an d'Achtscher Jore kënnen novollzéien, datt all zwee Joer dee Rapport da gemeet gëtt, wéi d'Gesetz et och virgesäit vun der Regierung, an datt et dann d'Chamber eng Mindestlounerhéijung zoustëmmt. Dat heescht, Mer hunn hei et net mat eppes Exzeptionellem ze dinn, mee mat enger Praxis, déi an de leschte Jorzingte sech hei zu Lëtzebuerg glécklecherweis agebiergert huet. Dat ass en Element vun der Lounpolitik hei am Land, well et ebe justement deen Hiewel usetzt, wou d'Regierung och wierklech en Afloss drop huet, nämlech deen niddregsten, an dat ass eben de Mindestloun. Dat heescht och déi Erhéijung vun 22 an en hallwen Euro ass eng, déi duerfir konsequenterweis och vun der leschter Regierung ugeholl ginn ass an engem Regierungsrot virun de Wahlen a just e puer Deeg no de Wahlen dunn als ganz Dokument deposéiert ginn, nach vun dem Här Kersch sengem Virgänger, dem Här Schmit. Dëst gesot, mengen ech, et ass wichteg, well an där ganzer Diskussioun ëm d'Mindestlounerhéijung dat hei jo awer een Element soll sinn, an duerfir schéngt et mär ganz wichteg, datt ee betount, datt dat hei en Element ass vun eisem Code du travail, deen eng ganz laang Traditioun huet an dee souguer Regierungen net a Fro gestallt hunn, déi méi, déi definitiv méi ferm vum neoliberale Lämmes gebass waren, wéi eventuell déi heiten. Dat schéngt mer wierklech wichteg ze sinn, well et gëtt an dësem, an dëser Erhéijung ëm 1,1 Prozent eppes Zweetes, wat opfält, wann ee sech da kuckt, d'Erhéijungen aus deene leschte Joerzéngten, ass, datt et déi zweetniddregst ass. Just 2014 war eng. Ëm 0,14 waren, déi nach méi niddreg ass wéi déi heiten, do war se ëm 0,1 Prozent. A soss ass et an der Geschicht vun deem dote Modus déi zweet niddregst. Dat huet natierlech mat der Lounentwécklung zu Lëtzebuerg insgesamt ze dinn, mee et muss een op jidde Fall all déi Argumenter entkräften, déi dann eventuell soen, et hätt en negativen Afloss op d'Kompetitivitéit vun de Betriber, wourop ech zum Schluss nach eng Kéier wéilt kuerz agoen. Bon, mir hunn 1,1 Prozent Mindestlounerhéijung, 22,5 Euro Brutto, dat ass eppes wat 6000 Leit betrëfft. A fir sech dat e bësse méi virun Aen ze féieren, hunn ech gekuckt, wat dat da fir meng Gemeng bedeit, fir déi Stad aus där ech kommen, nämlech d'Stad Esch, bedeit dat, datt 36 Prozent, méi wéi all drëtte Salarié vun Esch ass vun där heiter Mesure betraff. An dat ass enorm vill, wann ee sech dat an där Gréisstenuerdnung do virstellt. An et seet awer natierlech och eppes aus iwwer déi ongläich Akommesstrukturen iwwer d'Land. Mär mengen, Här President, datt et ee ganz wichtege Prinzip ass vum Mindestloun, datt e Mënsch, dee Vollzäit schafft, datt dee muss kënne vun deem Loun, vu senger Aarbecht och kënne dezent a Urbain liewen, an dat virun de Sozialtransferten, déi ee jee no perséinlecher Situatioun oder Familljesituatioun eventuell zousätzlech Urecht hat. An déi Diskussioun, déi mer an de vergaangene Méint a Joren haten ronderëm d'Héicht vum Mindestloun, huet virun allem domadder ze dinn, datt mer gesinn hunn, datt de Mindestloun genau deen dote Prinzip, net méi gerecht gëtt, datt nämlech een, deen um onquanfizéierte Mindestloun ass, net méi capabel ass, ouni sozial Transferten en dezent Liewen ze féieren. An d'Tendenz, déi mer observéiert hunn an deene leschte Joren, geet éischter an eng ganz negativ Richtung. An den leschten 10 Joer huet sech den Aarmutsrisiko vun 13,5 op 18,7 Prozent ass deen an d'Lut gaangen. An dat selwecht gëllt fir d'Working Poor, wou notamment jo ganz vill drënner sinn, déi op de Mindestloun ugewise sinn. Deen ass an d'Lut gaangen, deen Taux vun 9,3 Prozent op 13,7. An déi zwee Tauxe sinn déi absolut Rekorder, negativ Rekorder, déi mer bis elo an der zënter der Moossung vun den doten Touen hunn. An grad d'Working Pooren sinn déi, déi am meeschten, wou de Fait, datt déi Zuel an d'Lut geet an den Taux an d'Lut geet, wou dat am meeschten revoltéierend ass, well et ee wesentleche Prinzip vun enger Gesellschaftsvertrag, deen doranner besteet, datt grad Leit, déi Vollzäit schaffen, datt déi éierbar liewen, deen dat a Fro stellt. An duerfir menge mer, net nëmmen als Lénk, mee zesumme mat de Gewerkschaften an der Salariatskummer, datt et iwwerfälleg gewiescht wier, hei zu Lëtzebuerg eng strukturell Erhéijung vum Mindestloun duerchzeféieren, an dat zwar brutto, brutto, net well mer onbedéngt d'Patronat wiilte bestrofen, mee well brutto virun allem bedeit, datt un deem Brutto aner Leeschtungen, aner Prestatioune gebonne sinn. Et huet en direkten Afloss op herno d'Pensiounshéicht, et huet en direkten Afloss herno dorobber, wann een eventuell an de Chômage geréit, et cetera. Etc. Also, datt mir mengen, datt grad de sozialiséierte Loun deen deen ass, deen och wichteg ass, datt een dee mat héicht, well soss schafe mer domadder eigentlech näischt anescht wéi d'Hongerrente vun der Zukunft. Ee Problem, dee mer zu Lëtzebuerg observéieren, ass déi allgemeng Lounentwécklung. An do huet d'Salariatskummer an hirem Sozialpanorama erechent, datt déi niddereg Léin, Iwwer 20 Joer gesinn, déi lescht 20 Joer wesentlech manner héich geklomme sinn, wéi déi héich Léin. Déi héich Léin sinn an der, eben an der Moyenne vun den leschten 20 Joer bal duebel esou séier geklomme proportional wéi déi niddreg. An genau dat ass Ausdrock vun där sozialer Schéier, déi mer zu Lëtzebuerg erliewen. An och dat hu mer an deem Rapport, deen d'Regierung als Dokument jo dësem Gesetz annexéiert huet, festgestallt. An een, zwou Zuelen, déi do an d'An sprangen ass, 2016 sinn déi niddregst Léin oder deen niddregst consideréierte Loun, 20 Prozent gi jo net consideréiert, deen niddregst consideréierte Loun ass par rapport zum Virjoer ëm just 0,12. Prozent geklomme par rapport, voire am Géigesaz zu 1,02, also ning Mol méi, wat deen héchst consideréierte Loun geklommen ass. Dat heescht, do entdecke mer, do erkenne mer ganz kloer eng negativ Entwécklung vun der Loundynamik, déi besonnesch déi ënnescht Salaire. betrëfft. Bon, d'Gewerkschaften an d'Salariatskummer huet jo och an hirem Avis geschriwwen, datt een, datt een eng Mindestlounerhéijung vu mindestens 10 Prozent brutto bräicht, fir deen Ecart, deen entsteet tëschent souwuel deenen Zuele vum Aarmutsrisiko, wat e relative Wäert ass, wat éischter eppes ausseet iwwer d'sozial Ongläichheet, wéi dee vum Statec, deen iwwer iwwer d'dezent Liewen, iwwer deen Taux, dee Budget de référence, deen ee wierklech brauch, fir als Eenzele kënnen dezent ze liewen, an dezent heescht mënschewürdeg ze liewen, datt een do wesentlech méi bräicht wéi dat, wat, wéi dee Mechanismus, dee mer haut stëmme wäerten. Bon, ech hu virun zwee Joer hei op dëser Plaz schonn eng Ried gehalen a virun zwee Joer war et och esou, datt mer nei Rekordwäerter haten, wat d'Ausernanergoe vun der sozialer Schéier ugaangen ass. Virun zwee Joer hate mer dee Moment 11, 9 Prozent Working Poor. Dat war dee Moment och schonn en historesch héije Wäert. An dono ass da gesot ginn, Jo, mee mär maache elo déi sozialste vun alle Finanzreformen an dat wäert een Element dovunner sinn, wat dozou bäidréit, datt deen Taux zeréckgaangen ass. Déi Finanzreform ass zënter 2017 a Kraaft a mer gesinn an den Zuelen einfach, datt se näischt bruet huet, mee datt d'Zuelen éischter nach weider an d'Lut gaange sinn an datt dat net duerfir den eenzegen a wichtegen Hiewel ka sinn, mee datt de wichtegen Hiewel dee muss si vun der Bruttomindestlounerhéijung, fir déi mär och nach selwer ëmmer stinn, dëst zesumme wéi gesot mat de Gewerkschaften. Mech huet awer eppes an der Argumentatioun vun enger Beruffskummer besonnesch ameséiert, dat war d'Chambre des Métiers, déi argumentéiert huet, um Beispill vun der Constructioun, datt dat en negativen Afloss kinnt hunn op d'Kompetitivitéit. Also et gi Beräicher, wou et en negativen Afloss kinnt hunn, an dat ass den Horesca-Beräich, well do effektiv deen eenzegen ass, deen eenzege Beräich ass, wou d'Bruttoléin am Ausland e bëssen, an gëllt och just fir Däitschland, e bëssen ënnert deene vu Lëtzebuerg leien. An all deenen anere Beräicher leien d'Bruttoléin zu Lëtzebuerg net iwwert deene vu Frankräich an aus der Belsch an aus Däitschland. Duerfir, grad dat dote Beispill ze huelen, ass net ganz gënschteg gewielt. A mer mengen duerfir och, wéi sech d'Entwécklung vun der Constructioun, déi jo op aner Facteuren ugewisen ass, wéi zum Beispill ëffentlech Investitiounen, etc, datt dat keen Afloss drop huet. Meng Zäit ass ofgelaf, Här President. Ech gesinn dat. Ech ginn den Accord vun eis als Lénk, fir déi heite, fir dee Mechanismus, dee mer zënter Joerzingten uwenden, och dës Kéier unzewenden. An ech si wierklech awer ganz gespaant, wéi déi 100 Euro netto den éischte Januar sollen zesummen, zustane kommen, well se do och nach eng Bruttoerhéijung, en Deel zumindest, esou wéi ech am Koalitiounsaccord gelies hunn, dobäi wier. Wéi een dat dann retroaktiv verrechent, dat Geheimnis, denken ech, wäert de Minister eis herno erklären. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Baum. Leschten ageschriwwene Riedner ass den honorablen Här Marc Goergen. Här Goergen, Dir huet d'Wuert.